Awle hei zan in ah hian hei rul tuha lian deuh mai saw sulai sawn boiler in a awm a tah chuan a lo awm a hei ah rula ar a chukang tih kan ring deuh chu vain hei kan vawhlum a hei a lian tha khawp mai lo lo lo min lo tih hniam sak lawk teh please in hei a lian tha khawp mai a lu khu khawi ti hnai lawk teh ang hei a lian tha khawp mai hei hi maw hian Hei kan kan khawih chin anga hei piu pawh piu ai pawn hei kut bawk hnih chen maw e nai pawhin naute a ni ang hei ta pawh hi hei aaa saw sawtah ar in bulah sawn boiler in a awm a chumi bulah sawn an lo awm thin a hei ar hi an lo eng lo ve deuh a ni ang an lo beisei ve deuh a ni ang hei lian tha khawp mai tihianin video kan rawn lakna chhan pakhat hi chu hei. Rule hi rule tuha phei hi chu tha a ran nung se ah hian a than tia hei zan in ah hian kan han puah dawn a ka pi rawi hi a puah thin a nia chu vang in ti hian in kan han puang a ran nung ei ah kan rep anga tha em em dawn i kan lip ang a a lih lai te kan lo ti lang dawn a ni. Hei engmah dawlh si lo ah chuan maw lian ve tak a ni. Hian hei ka pi ro hi hei amah pawh hi ran nung seh kan dil ber thin a nia sorphai leng mipui ti mai ang ran nung seh an awm chuan maw ti hian ani hi rul rep a lo nei thin a dam lo kan awm pawh hian kan dam phah fo mai hei ti hian a ni panga. Tikhua an hruiin an tawn anga an pawt lip dawn a ni. Zei hlar hlar tawh khawp mai. Khaw nge a lu lian deuh kha in paih em rap awm si kha a lu te a lu te khaw e e helai hi nih hi.

Khawi maw?
Kha kha enge a phing te mi hi a zun ip ami. A zun ip.
A zun ip.
Oh khu khu mi ta ni khu. Ala ala. Mi pawl lian thang ang mai. A kal kha chu kal. Rul kal nei. Rul kal nei.

mak ve deuh a ni ran nung seh damdawiah chuanin tiang nikhat pawh rial ngai lo kan ei chuan kan dam nghal ve mai a
a lung a nih chu lung
a lung a la nung.
Heta thlang lamah hian awm lo ni. Hei a lung a lung a la phu khaw nge kan tifiah lawng e. Thlang lam lawng cherah. Hu hu la phu dut dut mai. Tihian kan puah a puah zo anga chuan kan rep anga rannung seh in lo awm tak anih chuanin. Tiang hian in lo ti ve thin dawn nia in dam nghal hmak mai ang keini pawh kan dam pui fo mai rannung kan in entir pawhin rannung se an tih hian maw rul chuk te kan khua sik te hian rul rul sa hi kan han ei a tichuanin ni khat vel nghah vak pawh a ngai lo
in dam nghal mai zel ni.

Nal bawk tia e. Ha a ei theih reng reng lo alawm. Ka teh zawk mi thu ka u dawlh. Nga. Siksera tha. Tiang ruah sura inchhuak duh chiah len chhuah vak pawh. A heng lo awm hian khuai pi mi chu a lo ti lang ching chin a lian tha khawp mai hei bawk lawih tham a lo awm e
a lu kha teh ka hmu a teh lai chemte bawihte
dah khan kha kha a pawh lih chhum mai theih lo mi. Awle awle awle aw a meh chhuak dawn aw chhuak ta hei hei hi lihna vun zawng zawng a nia
a ka luak a chhuak dawn lawm le ten awm deuh eng lo chuan a tak pawh hei a sein a lian tha khawp mai mi tam tak damna tur a ni he rul hi. thenkhat chuanin an lo khawngaih mai thei a mahse an khawngaih thlak lo ni heh damdawi a ni damdawi damdawi tha lutuk
a kaw chhung dahna zawk tan lo ti te
a tennawm ka paih tur ni kha aw ka thian a kaw chhung hi bai la.

la che tual tual mai. Kei a chuk cheng e aw a hmui kha zuing lo vak chu aw.
Aw i khan ni aw. Ngarawh one inches. Inchi hnih. Inchi hnih inchi hnih a sei eeh. Kawile mo hi a te kha lo. Inchi khat aina a lian inchi khat a lian aw aw a lian tha khawp mai. Hei a teh zawk pawh. Teh zawk kha chu patlip zung zung a. Ching haw.
A lo ni. A hre lang tur a ti
a. A tal nasa mai. Rul rul ngam lo tan chuan tih chi vak a ni lo ni hei. A tih theih chin tlangval ka rawh hi ka ngak lam. A tia bik a lo teh. Kan pi zawng damdawi siam thiam a nia. Pawt pawp rawh.
Nia. Aw le hei nia ti hian duh leh mamawh in awm chuanin hei sawrhphai leng kan khua nia. Tichuanin ran nung seh in lo awm a nih chuan kan khawngaih kan khawhnaih deuhah te pawh a inthawn thei ang tih kha kan hriat tir a ni hei. Ran nung seh a tha khawp mai ti hian rules ah hi maw in lo la hriat loh a, in lo la hman ve loh takin umm meat pawh chak meat hi a meat hi chu chak tak a ni, a tak ai pawhin chak zawk ti hian kan rep rauh a tichuanin rep rau kha kan han dah tha a. Chuan ei dawn ah kan han hem hlum ve deuh hlek a, chuan kan han ei mai zel ta a, nungsia tha em em mai a ni, damdawi tha lutuk damdawi tha lutuk. Ngai lo i tleng bo daih ang,
a hringai a hringai dawlh chuan i i tleng bo daih ang. Zawng mit chu ka dawlh tawh a. A mi ta teh deuh.
Na awm kha khawih suh aw a chuk thei nge hlawm.
A mit khup pa a si.
An kei pawh ngal pe hu i khutah khuan ka hmu thin lo. Aw tikhan kan duh tawk phawt mai ang. Ka dawlh dawn.
Eng a mi thi.
Aw saw saw.
A hel hian dawil tum a. Ei.
Dam dawi lo. Ei kei chu a rep val ka duh lo reng reng. Damdawi nih chhung chu e, rap hle pawh ni da e. Zawng mit pawh ka dawlh tawh. I eng damdawi ang e hman i tum tuna. Siksera tha, siksera veng. Khaw sik er er tih te pathian khawina zar ah ka nei khat khawp. Aaa ke chu ka duh lo. A hring sa chuan ka a hring kha chuan ka ten
ka ten ngawih ngawih. Khawi hei hepa hian dawlh a tum siksera tha tia mit hei a mit teh zawk. Han dawlh chin teh anih chuan nia tui hmuam mazak te i tum lo mi ani chu mi pro ania akha khawp ang ai engti nge aw kha tiang kha chuan e akha khawp ang a that chu that ho a inven a pawh tha mahse a hel kha tiang te chuan a.
Tikhan ran nung seh damdawi tha lutuk kan lo hmuh tir ve lawk chu ni thlir tute.